vanhu lava vhele va tiviwaka matikweni ku va lahlile Hole avuxeni maxaka ndhawu to ku hambanahambana vito ra mina mina mandla legereke nge kena ku maxava ni kha ni mi teka tindhawini to ku hambanahambana maxaka ya hina vanhu va ka yina hi khense ngopfu vanhu va ka yina namuntlha le ku na mi tekela ka album ya mr post um lexi ndlaku ni endla album ya mr post ku vanhu vo tala va yi komberi ku ni endla review otherwise a ni byeli ku a ni nge endli a ni hembi this is the truth a ni nga lavangi ku endla nchumu mara ni vone vanhu va va va va yi kombela ku ni vulavula hi swona swi ta vanhu vo tala va lava ku twa opinion ya mina ya albert trouble leyikulu ya best post yi humesiwini so it's a very nice album 2020 trouble leyikulu yi kona online please get yourself a copy uh, yeah I, i'm just happy that it's, it's online yeah ko ku vele mhaka pirates nge yi siveli kahle hle nga yi sivela you know um a hi languteni the track number three leri vulavulaka hi ku i xikhiya xikhiya xa xa movha kumbexana xa yindlu guys a yi swi tivi hi byeli mr post it sounds like uh, ku na munhu la nga ku xaveleleni lawani munhu lowani nga ri famba na munhu la i ri hey mngana vanhu va le kaya va khola vanhu va le kaya va khola se lowani i le ku n'wi xaveleleleni ni leswi ni twisaka swona laha xitori lexi nga ni fambisa swona va swi twa musi ne i nga ri vele ku yi xaveleleni ku yena lawani i nga ri ku na ngwenya leyi nga ku fambeni na munhu vele ku yi xaveleleni la

Mr Post mi rindzana yi koka dzovo ah, mi ni twi nga ri this is what happened the story is that ku na munhu la nga vhakachela tiko ro karhi ivi a fika a kuma ntombi then ivi va n'wi hambi u n'wi bambisa hambi u n'wi dla yini mara still ku na munhu la nga ku n'wi xaveleleleni mara ma tlhela ma jika hi call va ku e ndlela yi koke dzovo laha i dzovo dileti wa ta va jita va borha he leswaku vanhu va nga ku xavisa va ku tshika i famba endla swilo va tlhela va ku jeka va ku hambari ma vona ku bisa loko dla yini behind your back that's what's happening mi ri ntswale koke dzovo leswi vulaka ku i nga ri munhu loyi misa loyi a nga swi voni ku i xifevi munhu loyi a nga na yena kumbexani sesi la nga na yena a munhu wa kahle leswaku kumbexana yi tirha tirhisiwe khale a yi tivi a hi tivi a hi a hi tweleni nga ni kuma ku hayi bo okay mo ni sungula kahle la eh, ta twa kahle la a hi twini kahle la

loko ni ta ku hi swilo swi to hatlisela ta macinelo yo hatlisela hi nga ri hi rona ri ri one xikhiya i risimu ra kahle mara it's funny that they are my suppose is easy to capture this moments where majita ma kha ma phuntisana so va ku ha teka munhu yaloye mani famba na yena loko a jika hi kholomo ku ha man'wela mi yisa loko yi dlayiwile. guys ni twana kokadzoho swi vula yini lawani swi vula ku misa i le kokeni ka ku tika kumbexani i i phuntisiwini hikuva a teke munhu loyi a nga karhala a nga tikarhalela hi ku ni twa vulavula hi xivuya laha ku swi na swivuya swa tonga masiku lama but loko yi ri hava swo xava ve ri hayi swi na swi na swivuya swa swa swa tonga vanhu lava va va nga lahla etikweni va tonga loko ri hava mali so ku lava mali ku lava swo xava va ka hina okay hi vanhu mi tlhe mi oxa na nyama

okay swa ku a wu ti misa i nga ri i i fambini ivi a dizadiza leswi swo swo dyiwadyiwa swo lava ku dyiwadyiwa van'wani va lova ku lava ti disivomu xavela vanhu mabyala va va hoxela tinyama va va hleketa ku va ta kuma xa n'wanchumu hmm mi kuma ku swa tsandza swa bambisa va ka hina swi le ku bambiseni hi ku a nga na mali.

okay okay so a thi nga ri a yi tibyele ku yi ta kuma xan'wa nchumu mara dololo ku ri ke ni yi dyiwile swinene va yi dye timali va oxa tinyama va nwa mabyala vanhu va tiphinini mara still um va tsutsuma na swa vona okay ya misa lowar his bag that guy is bag i le ku xaveleni ku a mani n'wi i le ku rabeleni ku a mani n'wi nyikeni mani n'wi nyikeni va ku va la xikhiya ha ah, mara ku tlelela a va vuli ku tlela guys a va vuli ku wisa leswo swo wisa a nga lavi xikhiya xa xo xa le nyangweni laha mi le ku ni swi tisini mi le ku ni vulaveri no huwa xikhele lexi xin'wana lexiwani xikhele lexi xin'wana lexiwani eh, na ri dyi la ku ba swo hisa la kuma swo hisa dyi la kuma swo hisa disa leti dyi la kuma swo hisa va dyi tsona yeses hambi va byi xavelelelini still ka ha ri ntirho okay va ka hina ni khensile kwa mijoni ka nkanelo wa gingirikani vito ra mina mina mandlele gere gingirikani wa ka maxava um hi kha hi dyela hi mester post a hi ve ri xikhiya xikhiya hi ku i risimu ri ri roxe loko ni languta kahle tinsimu leti nga laha to hatisela i feel like ni nga ri nyika it's a good song ri vulavula hi ku complain-a ka loku nga kona ka vanhu va xinuna hakanyingi mi kuma ku munhu i tibyela ku u xavela va vaxisati mabyalwa na. na swakudya ku va kota ku va ta famba swin'we va va hungasa loko se ri perini ku va ku hayi se se yi ya dzungudza ku a ni yi ndhawu ni a nge yi ndhawu va zama ku yi xavelelela switsandza ye ye yi la ku blame yi la ku zama ku blame xikhwama i va ta va yi byela ku heyi phela na hina hambi hambi hi kha hi oxa hi kha hi va xavela na yini a va hi tsemekeli nhlana hambi va tiphinini vanhu lavona. swa humelela sweswo i switoritori leswi nga kona la misaveni leswi vanhu vo tala va hlanganaka na swona so hayi mr posit rain man i can see there it's a good song i'll give it um, i'll give this song I like the storytelling side of it, so I'll give it um, an 8.

ni ri laha u swi lahlile mara se xitimbe ra vona swa ha twani the number you have dialed is not available ha matekini va lava nga na timali